Salve família, Cleus Mara para um MC pica dos pica Antes de não começar vídeo família, inscreve no canal, comenta, compartilha Deixa aquele like para subir tensão na YouTube família Aquele é só para pôr energia para modi Bagulho é doido mesmo Se mas você mais um mês, novela landim Sima bu sabe es dia li é ti pon kai é ti verdadi pase pamodi nu kre prizensa di Landim na redi sosial nu kre odja prizisionamentu di Landim na redi sosial kabuverdianus kre prizisionamentu di Landim na redi sosial kabuverdianus kre verdadi dja sta bon nu kre verdadi pamodi nu kre verdadi mi sta li ta spera verdadi. Nton, novu tema ki dja surji, Landim bende tudu ses ikipamentu muzikal pa fuji pa Purtugal. Será, família? Será? Nu ka sta kondena Landim pamodi na verdadi ka parse Landim ka julgadu inda. Bo ta ntende un kuza? Mas, u ki nu krê sabe é si é verdadi, si kazu li é verdadi. Seba sa ta strilha Landim poku-poku. Xambe-n dexaba un papu tanbe. pa kel tropa ki Landim sa ta papiaba ku el. Tropa, bo tanbe, bo ku Landim nhos konversa i bo ku Landim bu ka ten nada tanbe ki manda se ba print di nho konversa? Mo mundu tanbe wen gosa li, nhos sa fase nho negosu dretu, dretu. Gosi li dja bu sa ta dinunsia bu ta manda print pa se ba na modi modi na modi na modi kusa ki nho ta fazi kel la mo kel la runhesa mo wata intende kusa mi gosi li se nu fidja un kusa na privê mi ku bo kel ki da da N ka ten nada ki ba poi bu konversa na redi sosial bo nen bo ka na modi mi angraba propi mo mas uniku kusa ki nu kre sabe e di verdadi.

Ma landinha pô adivogadu xiii adivogadu dja sta na kazu sima el fla adivogadu dja sta na kazu e kuzas ki nka poi da más ditalis más ditalis pô si da más ditalis ta spiga ba ta usa nka poi da más ditalis ku ténpu nu ta ben da más ditalis pamodi kuza ki sta ta ben poku poku informason sta ta kolhidu poku poku nu ka sabe si é verdadi nu ka sabe si é verdadi mas úniku kuza ki nu sa ten é nu ten kantu informason ma kuza é provavelmenti veridiku. Pamodi abo, si bo é un pesoa, algen sta ta akuza-u di un prubléma di kel nível li, bu ta fika bóka kaladu? N ten serteza ma bu ka ta fika kaladu, ma bu ta prunuzia, prunúsia ô bu ta puzisiona sobri kel polémika li ô sobri kel atu li. É sertu, algen bu ta mante. Spértu y bu ta faze kuzas sértu Â fla-s un kuza, Ómi, ka nu pensa ku kabésa di baxu, nu pensa ku kabésa di riba Kabésa di baxu ta pô-nu sô na prubléma Si Landim faze kel trabadju li, el pensa ku kabésa di baxu Ómi, aô, kabésa di baxu, mô-s mundu li sta tristi propi, mô. Abo kuza li dja spiga ti dja ba rekor Cabo Verde nhos oi ti undi ki redi sosial tene puder oji redi sosial tene puder di disidi pulítika na Cabo Verde redi sosial tene puder di disidi un kualker vida un kualker kuza un kualker kuza na redi sosial ta ta ta difini pamodi sabe pamodi na redi sosial kuza ten txeu inpaktu txeu komentariu Cabo Verde inteiro ta da conta. Ta txela na rapazes di sistema. Bo atxa ma ka ta txela na cabeçon? Ke viru li sa ta txela na cabeçons. Bo ta ntende un kuza? Mano, Landim, keli N sa ta pidiu memo a serio. Mano, omi ta ser omi, ma viru N ten certeza ma bo ta obi. Omi ta ser omi, mano. Mano si bu ka komete kel kuza li mano ki tantu kumentáriu maldozu ki pesoas sta ta kumenta ma pesoas krê bu koru memu men ten sertus pesoas si odjau gosi li ta folou nha kurreu u ata ntende kuza omi ta puzisiona mano si algen akuzau di kel gabaritu li kel gabaritu li kel li dja pasa gabaritu. Bo ata intende kua keli di gabaritajen li, keli dja pasa autostrada. Bo ata intende kuza li, keli k'er grandi dimas. Y bu ka ta fla nada mano, bu ten ki ta prunusia mano. Barulho di carro dja dja dja paga ma n'ka ta sedu ke ku el li ho pa. Nton, ta bini n'ka ta konsigi lu sendi lu di carro n'ka ta papia na sikur si n'ka ta li. Nton, nu ka ta, nu ka ta podi kuza. É kel gabaritaji li mano N ta pidi-u un favor mano Puzisiona, fala bu verdadi Fala ma k'o sei ki s'é verdadi mano Abo kuza ya ya fazi dja S'é verdadi ka ta di fazi Ba ta ntende un kuza É uniku kuza é pô Pensa, rifleti i odja na undi ki bu meti Na undi ki bu kai Na ki buraku ki ki Mano, kel-li pa N fla-u un kuza Kel-li é kel-li é kóka na bóta Pô pé dentu bóta mano. Koka na bota po be dentro di boka Ya po be dentro di boka be Ya txii Koka na bota po pe dentro di bota Anda Xuxadera Prende mano Oi un kuza li Ma mi kuza li nta bo N ta kridita ma é verdadi pamodi El ke N ta akuzadu di kel kabaritu li Di tudu kuza Ka ta ben difende si kabesa Ta fla so me kre so me tipu so ma adivogadu juiz justisa ta trata di kuza mano pumeru nta difendi nha pisoa nha eu si justisa disidi o ka disidi ami ka na ku mi pamodi dja n fala nha verdadi dja n da nha verson gosi di ta surji printi di bu konversa. Má bu bende bus ikipamentu Mo yo bende tudu Mo yo sai yo ben nha ropa Mo sa viri di purtugal Mo ta ben nha duzi Ba ta intende un kuza é nivel i i é tristi sabe ba kuza ki kontise li i ten más na kabo verde ki sa ta kontise rapá nho to kabesa to monti ideia na mundu abo ku tudu dia bó na ki sta na kabo verde Pô é logu na rabazinhu di 14 anu Na modi, na modi, na modi Foda mundu li sta loku nha mano Aô li Lisboa ta txeu monti ko Ai vida di trosa ka ta kaba na mundu nha mano Vida é konplikadu, vida é fudidu mano Bu ta odja ómi sta txiga na kel nivel la mano É tristi, é tristi, é tristi di sabe. Kuzê ki sa ta pasa na kes mundu li? Mano, forsa, fogu i fé. Tudu algen ka dizisti di se sonhu, kóre atrás di ses sonhu. Sima Panki fla, si Landim komete kel éru li, el ta paga pa ses éru. Si el ka komete kel éru li, el ka ta paga pa ses éru, pamodi nos tudu nu ta éra na mundu. Tudu pisoas ta era na mundu ok nhos fika ligadu kila nhos manu pa un mc pika rus pika nhos sabe kual é rei di internet rei di youtube rei di tudu ok nhos fika ligadu pika rus pika forever un brindi a tudu lutador un brindi a tudu mams ki sta na luta dentu di europa tudu mudjeris bunitas inkantadas a me fan di mudjeris tudu ora me faninhas berdiana mas me faninhas branka tanbe pamodi é so es ki sta tra-m bola. Kriolas ka sera nbola mas mi gosi nsa namora so ku branka nsa ta kaza ku nbranka ja ja li nhos fika ligadu nta konbida tudu nha sigidor pa nha kazamentu ok familia prrr.
Só na brinkadera? Mi kela sta bem poro propi pa mi e mi ku do minini na go kuze anta fia e skredo cruz so na brinkadera e.

Ben pôru, mi pô-m pa txon Ben pôru, nu sta na brinkadera Ê Gosi li, ta ka kes minininhu li Sa ta ba diskotéka Minininhus di kinzi, dizesais anu Tudu a ta diskotéka Tudu sa ta bai Moku Mininu a ta tise ses korpinhu Sa ta ngana ómi Es ta puntadu idadi Es ta fla, Nah, mi n ten ki. Su pe un yo ya nflau. Nton su ten ki sa sta senti na kes kuza li mo. Nton su ka sta senti sa furidu ye. Bu ten ki sa sta senti na kel kuza li ya. Ten ki sta senti pamodi yo kel kuza li e bronka ye. Pamodi bu ka liga pulísia? É bo kel óra é sta noti, kel óra própi ta ta kuza, kel óra ta, kel óra kel óra ki óra staba na é na saída di ákua, kuazi saída é na kuazi saída di ákua. Éra vidru ki éra pa N fazeba, N skese. Pon ka tinha móvel, móvel tanbê, kel nem kel óra ka ta ró nem, kel-li éra mustin faze sim, kel-li éra éra vídiu ki éra pa-m fazeba, pa mostra ku próva, kusa ten kusa kusa ku ten ki ta mostra ku próva, próva, ya kel-li é vídiu pa-m faze ago pa-m asi. Ki gripi mon. Acha ku un acha ku uma gripe furido, ya? Só un gripe li ke ta da li kes gripe li fudidu ma Só un gripe fa stentu li ma É novu kuza jajá, fiti kuzê, o nau? Sô la ta sajá, sô ka pa ka. Olá panki, tudu ben? Tudu bon? Ya, tudu, tudu. Poi ranha Poi xikinhu Poi salamita la Poi salamita